Salam mähribanym. Gowmy ýagdaýlaň? Şu gün men siz bilen üstünlik gazanmagyň syryny öwretjek. Bir syryny, bir görnüşini. Meň köp tanaýanam bar, köp eşideninem bar, köp göreninem bar, köp yzarlan adamlam bar. Ýagny oglanlar bar, pul köp gazanýan oglanlar, üstünlige ýetýän oglanlar, biznesini uspeşnyý ýöredýän oglanlar. Her hiljek ýollar bilen Pul tapyp ullakan bir möwç urupdyran, ot açan, ryskyň üstünden baran oglanlaryň bir meňzeşligini tapdym. Ol hemmesinde gabat gelenok, ýöne ynanaýyň köpüsinde gabat gelýär, gelýär, gelýär, gabat gelýär. Şol ýigitler bir meňzeşligi bar şo ýigitleň, bilýäňizmi näme? Ejesini, ejesini, käbesine ullakan çäksiz hormatlary ba, çäksiz söýgüleri ba. Şol oglanlar ejelerini üýtgeşik gowy görýänlerine göz ýetirdim-ä. Ynanaýyň-da, arada şol soňky bir syn edip eşiden oglanymam şu hakda tema açmalygyma. sebäp boldy. Indi serediň, nähili eken bu döwürde birhili ol geňem, birhili nähili geň galdym men özümem. Ýöne şol millioner oglan, öz türkmen oglanymyz, milliarder oglanymyz şo hereket edýän eken, dogany bilen, özi bilen, öň garyplykda ýaşan, ejesi görgüli süýräp-süýräp adam eden. Näme edýän ekenler, ejesiniň aýagyny ogşaýan ekenler. Düşünýäňmi bir hili geň zat hä bir hili Men geň gordum realny şoňalakmy realny aky şoňalak ejesiniň aýagyny ogşaýa şol oglan günde diýä Türkmen teke oglany Menem diýdim molodec diýdim Onuň beýleki şol pulluja adamlaram deňeşdirdimdä ejelerini gaty üýtgeşik gowy görýädä şolaryň köpüsi Snaçit olar Dünýäň syryny açypdyrlar. Bir syryny dünýäň. Bilýän bolsaňyz mähribanlar dünýäň bir syram ejeňi şu taýda saklasaň ýüregiň bilen ýöne pylany diýdi ejemi pylan hili saklaýyn däl no no no ejeň janyň razylygy Ejeň janyň razylygy ak patasy ejeň şu taýda saklamagyň seni üstünlige getirmegiň bir syrydyr. Şeýdip ýüregi bilen ejesini gowy görüp saklaýan oglanlar, gyzlar men şu sözüme garantiýa geçeýinmi size siziň bir gün nesip bolsa ryskyňyz ot açar. Şeýle bir siz maksatlaryňyza ýetersiňiz. Men ynanýan-da şoňa. Ynanýan ýüregim bilen. Sebäbi şu durmuşyň rysgalynyň bir açarjygy ene enemize bolan söýgimizdir, hakyky söýgimizdir, düşünmegimiz. Ejemjan Ejemjanyň üsti bilen maňa rysgal gelýär. Ejemjana goýýan hormatymyň üsti bilen rysgal gelýäne düşünmek ynanaýyň, ynanaýyň. Ynanaýyň. O Ming diýen adamlam siziň tiktokda görüp ýene edip ýören adamlaryňyz däl. Olar çöreş çur milliarder adamlar hakynda gürrüň edýän men. Siziň tiktokda görüp baýdyr öýtüp ýören adamlaryňyz däl. Düşünýäňizmi? Gaty millioner adamlar olar. Şolaryň köpüsini enelerine bolan söýgüleri birikdirýär. Şol oglanlar realny eje ejem ogly, sözüň gowy manysynda. Ejem ogly. Ýa bolmasa edil olar ýaly milloner bolmanam gowja telekeçi oglanlarymyzam bar-a biziň. Gowja gazanyp ýören telekeçi oglanlarymyz bar, birhijek akyllyja, edemlije, türkmen harakterlije oglanlarymyz bar-a. Şolaň aňyrsynda-da ejelerine bolan çäksiz söýgüleri ýatyr. Ejemogul! Şonuň üçin ejeleňize ýüregiňiz bilen hormat goýuň. Uý, pikirleňiz ýazyň, siziňem köpçüligiňizde, krugyňyzda şo ýaly adamlar barmy? Aýaly adamsyna bazara gidip öýe gerekli harytlary almagyny haýyş edýär. Erkegem eline berlen sanawy alýar-da bazara git diýýär, bazarlaýar, soň getirýär. Şol sanawyň içinde, aýdalyň, kartoşka, pomidor, ýag, mesge, şeker, duz ýaly azyk harytlar bar. Emma adamsy nämedir bir sebäbe görä şeker almany unutýar. diýýär. Ýaňky getiren harytlary ýerläp oturan aýaly şekeriň undulandygyna garamazdan adamsyna igenmäge derek, Ezizim, sen bolmadyk bolsaň, näderdim, şunça ýüki özüm gara başyma gaý bolup daşar ýörerdim. Işden soň ýadap, maşgalamyz üçin, biziň üçin şuny etýäň. Minnetdar saňa. Indem men gyzgynjak nahary taýynlaýançam, bir arkaňy ýere ýaz, Bir käse-de çaý owurtla, diýip, mähir bilen garşy alýar. Soňra ýaňky ýatdan çykarylan şekeri täzeden almaga ugradanda, gapdalyna ýene bir öý üçin gerek birki sany harydy goşýar we täzeden sanaw ýazýar. O şekeriň gapdalyna-da ýüzlenme goýýar. Adamsy ýüzlenme goýlan ýazgyny görýär-de, Näme üçin ýüzlenme goýduň? diýip soraýar. Aýaly bolsa, Aý, düýn ýatdan çykarypsyň-da, diýýär. Adamsyn, näme düýnki sanawda Şekerem badymy diýýä? Aýaly muňa sowukganlylyk bilen, paýhaslyk bilen, Hawa, mähribanym, Şekerem bady, ýöne düýn gaty ýadawdyň, işden soň gitdiň. Zyýany ýok, seretdim bolunç, ýene bir-iki sanak zat gerek, sen kyn görme-de, ýene täzeden şu zatlary maňa satyn alyp getirip beräý diýýä. Bu gezek adamsy Şeker almanam unutmaz, edil öňküsi ýaly Sanawa üns bermän geçip, başga harytlary hem unutmanjyk doluja getirip berer.
Salam mähribanlar, şu gün gurbanlyga deýin diýdim ikinji gün, geçen ýylam mal öldürip, çebşiň belli bir ýaşyna ýeten çebş öldürip paýladym, geçen ýyl ýedi hojalyga, özüm-ä dalyk galdym. Azyrak bolýyn şol, kakam bilen gürleşdim ýaňy. Gyzym diýdi, şo bolanok eken, men molladan soradym. Kiçi mal diýdi, ýedä bölünenok eken diýdi. Şo çebşiň alla diýdi, üçe böl diýdi. Onnoň belli bir ýaşyna ýeten çebş bolmalyr-ä, akyllysyrap çykaýmaň. Üçe böl-le, diýdi, birini özüň al, ikisinem ber-ä, ýeter-ýetmez maşgalalara, diýdi. Bolundy, meňem bir oň al, ýeter-ýetmez tanşymam ýok-da, ýed-ä bölüp paýlaýyn diýip otyrdym welin, indi men näme etjegimi bilemok, doganlar, nähili, bilýän bolsaňyz, aýdyň, maslahat beriň, häzir iki-üç sagatdan gelmeli, malymam Näme etjegim bilemok, kim bilýän bolsa, ýazyň hakykatdanam maslahat bilen çykdym şumat. Nä gyzyl oýnap dur diýseňiz, aşakda akkaundyny nomerini bellärin, aýna gold, gyzyl gymmat alýandyr, gyzlar, satasyňyz gelse oglanlar, gymmat amatly gowy bahadan alýandyr şu genneje gaýrat edip ýazyň, Men näme etjegmişba bilmän otyryn doganlar. Salam mähriban gelin gyzlar häzirki aşak temamyzdan birden gaty görjek bolsaňyz gaty görmäň men sizi söýýändirin ýöne öz pikirim aýdaýyn şu gyzyllar öň kakamjan pully wagta beripdi serediň nježnjadygny muň seredmiň nježnjadygny prosta Hemme zady alyp dakynmaga mümkinçiligimiz barkady. Aýal doganymyz ikimiz şuňa nježli zatlar dakynýardyk, nježnje brilýantikler. Näme üçin pylanyň gyzy asym-asym dakynanoklogy, zatlar ýok ýalak. Hany tokga-tokga gyzyllar diýip geňärýärdiler bizden. Aslynda men şony dakynmaga beskusny hasap edýärdim. Prosta yza galmak diýip hasap edýärdim. Tokga-tokga gyzyllar asym-asym edip dakynýarlar-a, prosta. Görmäýin. Şoňalak hasap edýärdim. Şumadam şonalak pikirde gyzlar, dogrymy aýdaýyn. Asynýaňyz käbiriňiz atyň nany çykypdyr, şap! Mişka çykypdyr, klon, şapaň! Ullakan, kelläm ýaly broşka gyzlar, görüm siziň ogly boly çekip göbegini ýol etmäň gyzlar. Tokaja gyzyl dakynasyňyz gelýämi? Bijijegini dakynyň. Biçijegini dakynyň, nježniçe broşkajyklar aljak boluň. Saýlanjak boluň-a, plany plan aldy diýip, aý, siz wapşe prosta. Köpçülige çykyp ýören men, pully, özüni oňarýan adamlary köp görýän men. Şoňa asym-asymly gelýär-ä, asym-asym gelýär-ä, bu, bula soňky baýan zat görmedik diýip pikir edýän. Özüni bilýän adam şonnalyk pikir edýär. Eger-de sen şo ňala wkusyň bar bolsa, üýtgeşjek zatlar tapjak bol, üýtgeşjek zatlar dakynjak bol, Nježnydan gelme gowy zatlar dakynjak bol, barş şo ullakan zatlary, massiwny zatlary gowy görýänem bolsaň, jora, dakyn ýöne çeni bilen dakyn, eto prosto ujos. Gaty görmäň gyzlar menden. Indi şuňalak owadanja gyzyllaryňyzy gymmat satasyňyz gelse, Aýna gelneje gymmat bahadan alýandyr gyzlar. Kimiň nähile pikiri bar ýazyň, şu gelneje gyzyllar amatly bahadan alýa. Soňky döwür bulamam dakynamok, uçurymymada dakyndym. Ýüregime düşdi, bilemok, kümüşe geçenimi gowy gördümmi. Öz pikirleriňizi ýazyň jançkalam.